khanoni restaurant i vha ḓisela dzanga na khaṋo i sathu vha hone ndi dzangani cocktail and dessert shop hune ha vha dzangani ḽa lufuno

seat, hu si ni front seat, back seat. Ri nae muyeni washu ṋamusi eh, muyeni washu ri ḓo vha ri khou amba nae hanefha a tshi khou ri vhudza zwinzhi nga ha hune ra vha hone eh, nga dzina ri khanoni khanoni restaurant Canon Restaurant. ya eh muyeni washu u ḓo vha a khou ri vhudza uri ene nga madzina nga vhuḓalo ndi nnyi nahone ndi muyeni washu u ḓo vha a khou dovha a ri vhudza uri ene u bva gai a vha ri vhudza uri vhone vha nnyi muyeni washu eh, vho ṱanganedziwa kha mbekanya ya mushumo nga madzina ndi pfi blessing gunyere ndi bva zimbabwe ndi shuma canon restaurant ine ya vha na shopo tharu zwa zwino branch tharu under canon restaurant dzi khou bva u vula iṅwe new shop Canon restaurant and dzangano dessert and cocktail okay ndo pfha vha tshi khou amba uri eh, hu na branch tharu zwi amba zwori vhone vho thoma vha na branch nthihi ndi zwao vha nga ri vhudza uri iyo branch yo thu ya u tou thoma thoma i wanala gai Eh, bra- nahone yo thoma lini Eh, branch yo to thoma thoma yo thoma nga 2018 nga ṅwedzi wa march hafha managa complex kha tshiṱaraṱa tsha usave mara zwa zwino last no this year ra kona u vula ya vhuvhili hmm. the, this year nga, bo, nga march ra vula ya vhuvhili then again nga august ra vula ine ṱhanoni ya vhuraru o oh, heyi noni ya vhuraru ine ra vha khayo zwino so a vha ḓo ri vhudza um eh, ili dzina ḽo ri khanoni vho to ḽi bikisa hani ḽo ḓa ḽo ḓa ḽo ḓisa hani nahone ḽi amba mini khanoni ndi mini heḽi dzina ḽo pfi Kanoni, muṋe wa business uri o dzula a zwi humbula uri eh sa sa muthu a re na vision mm. ndi gai hune vhathu vhane vha nga khana zwithu mm, mm, a sedza a tshi sedza a wana uri no zwavhuḓi a tshi humbula uri a business o vha no vha na vision then kha u ṱoḓana na madzina a kona u bva nga dzina ḽo no pfi khanoni

Vhone afha khanoni a vha ḓo ri vhudza uri phozishini yavho vha mushumi vha mubiki vha shuma mini zwavhuḓi vhuḓi vhone afha khanoni. Nṋe phozishini yanga afha khanoni ndi mushumi. Okay vha mushumi ndi khou amba uri vha kha section ifhio? Ya management. Oh ndi vhone vho manager vha vha fhano khanoni. Okay okay okay a vha ḓo ri vhudza vho thoma lini u shuma fhano khanoni vhone. Khanoni ndo thoma nga ndo thoma nayo nga 2018. oh vho to thoma nayo yo thoma thoma thoma nda ah no ri khou livhuwa nga maanḓa mani so a vha ḓo ri vhudza afha khanoni ndi zwifhio zwiḽiwa zwine vhone vho to duma ngazwo ndi khou to amba mbi zwiḽiwa zwine vhathu vha tshi ḓa khanoni vha vha vho to ḓalesa zwone kanoni yo duma nga zwiḽiwa zwi no nga mukokoroshi na mara nga maanḓa maanḓa mm. especially mukokoroshi ni mara ndi zwone zwiḽiwa zwo faraho khaṋo ndi zwone zwo dumaho so mukokoroshi ndi wone une ngori ḽiṅwe ḓuvha ndo vhuya nda ri ndi na makhadzi e nda pfa a khou gungula nga mukokoroshi wavho manivho a tshi ri muhouḽa mukokoroshi u ḓifha nga maanḓa eh, eh. na nṋe a thi thu uḽa houḽa oyo mukokoro ndo tou pfa a khou tou amba ḽiṅwe ḓuvha ro dzula uri hai houḽa mukokoroshi u dangerous nga maanḓa makhadzi a sa khou zwifha mm, mm, o vha mm. kwamba ngoho zwa vhukuma kuma star tsha venḓa i mm. arali ni sa tou ḽa mukokoloshi wa khanoni mm. hai a ni thu ḽa mukokoro ni tshi bva nga munango namusei ni ḓo rona nga mia vhano eh, eh, eh. ni ḓo vha ni si tsha ṱoḓa zwiḽiwa zwa haya ḓuvha ni khou ḓuvha na ḓuvha ri vhane khanoni a ri thome ri mm. kone khanoni a ri thome ri kone khanoni mm. ya na thi thu ḽa thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou ḽa mukokoroshi wa khanoni kana u tou ḽa fhano khanoni a thi thu vhuya nda u ḽa ho mukokoroshi mara ḓuvha ḽine nda ḓo u ḽa a ndi ḓo vha vhudza uri ndo u pfisa hani ngori ndo pfha makhadzi a khou tou lila uri no mukokoroshi wa fhano hafho zwino kha mukokoroshi wa khanoni kana mm. mare mm. eh, ndi ani garant 100 percent sure mm, once you test it you come back for it So a vha ḓo ri vhudza vhone kha dzi restaurant dzoṱhe dzi re hafhanoni Venḓa ndi mini tshi re special nga khanoni tshine tsha tou vha fhambanyisa na dziṅwe dzi restaurant tshi re special kha khanoni tsho tou thoma thoma khanoni zwine ya vha zwone ṋamusi ndi ndi vhathu mm, mm, mm. so hune ya vha hone hu vhathu i- i- i- i focasa mo nga u satisfya vhathu ngori vhathu ndi vhona no khou takula khaṋoni so i i tshi wana support from people it gives again good service to people yeah so a vha ḓo mbudza eh arali ndi tshi khou ṱoḓa u a ri soko tori khezwi ndi na phathi kana hu na lufu hayani ngei um kana hu na gigi thi vha zwa zwo ri sa nṋe ndi so ndi a ḓi ita ndi tshi hosta dzi gigi dzanga ndi tshi ḓi tambela ndi tshini uri vhone vha ya zwi a konadzea uri vha nyitele catering kana vhone vha to diḽa kho to rengisa zwiḽiwa fhano fhedzi

eh, ri na menyu hafhanoni mani ndi khou ṱoḓa uri ri thome ri ambe nyana nga zwithu zwine vha zwi rengisa fhano khano um eh, hu na hu na menyu hafho hune ra vha nawo so a vha ḓo thoma ri ḓo tou fhira khamusi kha dzi dishi dzine ra khou dzi vhona hanefha vha nṱalutshedze uri iyi dishi ndi tshi khou i vhala i yo inspirwa nga mini nahone iyi dishi i so ndi tshi khou i odara ndi vha ndi khou tea u vha ndi khou lavhelela zwithu zwa hani musi ndi ndi tshi khou ḽi zwiḽiwa zwi re kha heyi dishi so ri ḓo vha ri khou thoma ngei nei yo thoma ine ya vha pap and grilled chicken uri afha kha pap and grilled chicken hu vha hu khou tou itea mini like ndi vha ndi khou expecta zwihani ndo odara zwa so eh, pap and grilled chicken mm. ndi ndi ndi ndi khuhu yo gotshiwaho mm, mm, mm, mm. so kha pap eh, kha grilled chicken mm.

eh, quarter, quarter chicken man mm. the combination is very good ndo pfa vha khou amba zwa mala nṋe ndi ndo ḓowela uri mala ri a ḽa madindini ange ndo tou thoma vho ndi khou tou pfa muthu a khou tou amba uri mala a ḽiwa restaurant what inspired uri vhone vha fhedzise vha khou tou ḓi dzhenisa khou rengisa mala kha restaurant um khanoni ndi restaurant ino kona u accommodata vha na tshelede na vhathu vha si na tshelede So when we start cooking mara we were doing it to accommodate vhathu vhane a vha kone u swikelela zwino the, the, the, the, the fancy restaurant mm. ya dovha ya vha i khou kona u, u, u disha na vhathu vha re na tshelede mara even though vhathu vha tshi nyadza marela mm. once you, you test mara canon mm. most of the people vha tshi dzhena canon i pfa a tshi ri a thi limara a thi tshi siwane zwavhuḓi vhathu vha na idea vha na vha na this concept ya uri mara a ḽiwa nga zwisiwana oh Ma, but once you test mara canon hey. you forgot your status okay so i pap and grilled chicken i ita vhugai iso pap and grilled chicken is 53 rand 53 rand but if it have mara mm. 75 rand oh yo ḓa ina mara ndi 75 zwi amba zwo ri khou gonyisiwa nga mara nga mara okay a ri ḓo pfukela kha dishi ya number 2 pap and beef stew

uh, the mix with the voros is 70 rand yeah Eh, afha kha pap and mala pap and mara ndi plate ya mara half plate ndi 53 randa ine ya tshimbila na khavhishi na grave again if you one side muroho is muroho rengiselwa thungo ndi 10 rand half plate ndi 53 full plate ndi 68 rand

add muroho ya vha 64 rand Mm. muroho ḓe zwi bva kha nṋe ene nda khou renga ya Kana- it's de- and it it depends nga nga nga ḓuvha ḽeo hu na muroho wa mini wa mutshaini kana wa wa tshinange okay okay no ee ndo livhuwa nga maanḓa mani u thusiwa uri ri pfesese menyu ngori ndi zwa vhuṱhogwa uri vhathu vha ḓivhe uri fhano khanoni hu rengiswa zwithu zwa hani uri na musi vha tshi ḓa vha ḓivhe zwori hu wanala zwithu zwa hani ee so a vha ḓo mbudza hafha ri khou nwa hafha mani ri khou nwa zwiṅwe zwithu hafha ndi mini zwe zwine ra khou nwa hafhanoni ri khou nwa a u ḓi tou vhudzanyana nga zwine ra khou nwa cocktail hei cocktail i wanala khaṋoni mm. dzangano mm. dzangano cocktail and dessert mm. ndi phethu ne ni ḓa na muthu wanu mm. hu na room mbili you book or you can come if if you una vha tshi hanefho kha room vha tshi runa room mbili arali nṋe ndi vha khou mbona ndi so arali ndi khou nyanga u ḓa na muthu wanga ri tshi khou nyanga u buka i room i vha i vhugai i room e room i buka for now ndi na special 50 rand 50 rand 50 rand 1 hour yes 1 hour yes oh, u vhona mbete hayi a si rumu dzedza oh.

vhaṅwe vha tshi khou ḽela nga ngei nnḓa riṋe ro dzula nga ende afha na maluvha kea abe nṋe nda ndi khou ri khamusi ho itelwa dzi celebrate vhathu vho no nga Na dzi vhoriṋe cele- vhene ri vha ri khou shavhululelwa nga dzi feme khezwo ra itela zwi amba vhathu vha zwori no nga na muthu ene u celebrity u vha a covered lune a ri sokou tou ri a ri mze a so a tshi khou shavhululelwa nga vhasidzana hanefha u a ḓi ḓa a vho dzula nga hanefha ende na kha si vhone VIP. nga muthu a re nnḓa Okay. hezwi no dzula nga ngomu a huna muthu ane a nga ni vhona o dzula nnḓa na ini no dzula nga ngomu a ni koni u vhona muthu a re nnḓa

eh romo 50 rand 50 rand a- 50 rand one hour yeah for now because now it's, it's special it's on special zwi amba zwo ralo arali ndo buka irumu ndi dovha ndi a wana zwiḽiwa zwa mahala ngori ndo buka rumu kana tea dovha nda to renga zwiḽiwa No. na cocktail eh kha edzi room edzi mngana wangai Mm. hapa a u dzheni vhuswa Oh. ndi fhethu ha dessert na cocktail only apo eh, ndo pfa vha khou amba zwa dessert afho kha dessert eh, ri vha ri khou amba nga zwithu zwa hani ngori muṅwe muthu vha nga wana vha tshi khou ri dessert a sa ḓivhi na zwa uri dessert ndi mini okay wo zwi vhona eh kha dessert for now ri na dessert ya ya ya ri ya ra zwino ri na dessert nthihi mm. so eh, uya ngoho ya dzi ḓovha dzi khou engedzea mm. right so then ra vha na cocktail mbili eh, ndi khou amba uri afho kha dessert eh, ndi vha ndi khou ḽa mini

nṋe maybe ndi hayani ndi so nda vha ndi sa khou maybe ndi khou ṱoḓa hezwi zwithu zwa dzi cocktail na dzi dessert mara thi khou ṱoḓa u ṱoḓa nda zwi ḽela hafha vhathuni zwi a konadzea uri ndi tou ḓiselwa hayani Eh, cocktail na dz for now a ri na delivery yazwo o a dzi delivery delivery ine ya vha- rine ra vha nayo zwa zwino ndi ya zwiḽiwa fhedzi o delivera zwiḽiwa fhedzi ya Ee. Ah, ngoho ano a ri tende a ri tende a ri tende so a vha ḓo mbudza vhone vha so vho ḓivhudza u guma kha iyi branch ya vhuraru kana hu kho ḓi ḓa dziṅwe dzine dza ḓo vha vho vho tshikhuwani vho nga haningei kana vho tou ḓivhudza uri khanoni i wanala venḓa fhedzi na Eh, khanoni u ya nga vision Mm, a i- a i khou tea u guma hafha venḓa mm, i mm. khou tea u spread okay ya ḓivhiwa hoṱhe mara vha ḓo ri tswela vhonyana uri ah, ri nga i wana vhugai vho centro na be muthu no nga 30 cent ya centro nange u ḓo tea u ḽa vho mala vho thi nga tshiledzi tsha mudzimu i ḓo fhedza yo swika hanengei i ḓo fhedza yo swika thi so a vha ḓo ri vhudza afha angei kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vho vha na pheidzhi vho ine vhathu vha nga ya vha vhona vho zwithu zwine vha khou rengisa dzi cocktail zwezwi magulu mikokoroshi vha na pheidzhi Eh, zwa zwino phedzhi ri nayo kha non restaurant mara Ee. a i tovha active nga hei nḓila ine i dzula i khou postiwa mara postesi ya okay mara very soon will be we are working on it mm. mara ndi khou tou amba uri afhalani nda dzhena kha yeneyo page ine vha khou amba ipfi canon restaurant canon restaurant kha facebook ndi a ndi a kona u vhona menyu ya u vhona menyu hanefhaḽa hune vhathu vha nga ya vha vhona uri ya na kha tip tap

ita dzi sign in dzavho mm. then vha ita dzi sign in ḓo vha vulela dzi restaurant dzoṱhe dzine dza vha hone venḓa mm. na kanu so if vha khou ṱoḓa kanu vha to setsha canon restaurant mm. ya vha bvisela canon i tshi vula canon ya vha vulela menu wa canon mm. na dzi price so a vho ḓo mbudza hafhaḽa nnḓa kha heyi iṅwe section ine nda khou amba uri dzi celebrity na ane dzi self made millionaire dzi nga si ḓe dza lela hone ngori thi dzi ḓo ḓi lweliwa nga vha dzi fene mm.

hai vha vha ambiwa navho zwavhuḓi u swika vha tshi vha Oh. vha tshi vhona channel nthihi ngori Ee. ndi nga si to tshimbila vho vhathu vha khou lwa Okay. Vha zwi vhona. zwino a vha ḓo mbudza hafha zwo nwa vha rengisa cocktail fhedzi kana hu na zwiṅwe zwo nwa vho zwine vha ḓi rengisa nga nḓila ya dzi cocktail zwo nwa zwine ra rengisa zwiṅwe zwi re hone ndi dzi soft drink Ee. na dzi juice ee o a vha rengisi vho malo alcohol hai

hu vha hu khou itea mini mabaluni ku vhona na mabaluni mabaluni a yawe thi vha vhafunani oh uri ku mudunyana right u ya type of kumudu so zwi amba zwori dzi rumu ndi mbili thi hu na i ya ra dzula khayo na ndo vhona iṅwe nga vho ndi mbili fhedzi zwi amba zwori arali muthu o buka heyi noni after awara u lindela awara i tshi fhela then a dzhena muṅwe yeah oh. but if you want to continue you pay again zwi amba zwa uri arali ndi tshi khou ṱoḓa to dzula ḓuvha ḽoṱhe vha vala nga tshifhinga ḓe none fhano operating hours vha vula nga 8 ya matshoni u vula nga 8 ya vula nga 12 nga 12 ya vhusiku ya vhusiku zwi amba zwa uri arali ndi tshi khou ṱoḓa to badela ḓuvha ḽoṱhe ndi to timisa 15 ngeno ya mara hu ḓo vha na discount uri at least vho ndo badelesa yeah. oh, a zwi khou pfala zwi khou pfala so a vha ḓo ri vhudza nga nnḓani hafhaḽani kha facebook a hu noṅwe hune vhathu vha nga kwama vha nga vha kwama hone arali vha khou ṱoḓa u vhudzisa zwiḽa na zwiḽa ndi cell phone 072 234 mm. mm. uh, that is 64448

015 023 0833 kha whatsapp a vha kwamei uri ndo vhona Kha u tshi nga hu na whatsapp ndi dziṅwe zere- 082 934 1227 so a a vha ḓo mbudza hafho hu na dikiṱa iḽi ḽine ḽa khou ḓa nga dzi eh, 16 dza september royal heritage festival a vha ḓo mbudza ngori heḽi dikiṱa ndi dikiṱa ḽine ndi tshi tou sedza ḽi ṋea ee dzi business nnzhi opportunity yori vhathu vha vha khou shuma so vhone vha sosa khanoni ngori nṋe ndo no renga thikhithi eh, ndi ḓo vha ndi haningei uri zwi a konadzea vho uri magulu ndi ḓo ḓivha ndi khou aḽa na mukokoroshi kana hu na vhathu vhene khamusi vha nga kona u odara zwiḽiwa zwa swika ṋanḓoni zwi tshi khou bva ngeno ṱhanḓou na nga ḓuvha ḽa ḓikiṱa kho to amba uri vhone vha ḓo vha vha khou shuma kana vha ḓo ḓivha vho vhea kudennde kwavho haningei vha tshi khou rengisa Royal Royal Garden Royal Garden Heritage ndi iṅwe event ndi event khulwane nga maanḓa kha riṋe especially kha riṋe si- kha none eh ri vhona i tshi ri thusedza nga maanḓa ngori na na vhathu vha ḓa vha sapota vha tshi khou ya royal gardens mm. eh, mara but what we are, are in a space at uh, royal gardens vana space ari ari na space ya oh. so if vha tshi khou ṱoḓa zwiḽiwa vha a kona u order ra vha ḓisela zwiḽiwa o oh, zwi nga swika nge na nḓoni na nḓoni ya oh. but it depends nga nga nga nga nga zwiḽiwa zwine zwi khou ṱoḓa zwi nga order nga order so for example one plate nga si be ndi nga order a plate ngana uri at least Thivhani delivery. At least vho ya vho 200 u ya nṱha. 200 u thoma kha 220. Yeah. Oh. Then arali vha khou teledza u order hu na branch ya opposite thavhani mall vha kona u fhira ngaho mm. vha renga vha ṱuwa na zwiḽiwa zwavho oh, okay. kana vha ḓa vha renga hanefha kanoni venḓa office park vha ṱuwa na zwiḽiwa zwavho oh, hanefha venḓa office park da. okay. So a vha ḓo mmbudza hafha uri ndo pfa vha tshi khou amba hafhaḽani murahu uri hu na branch tharu kids. So a vha ḓo mmbudza branch yo thoma a ri to thoma kha branch yo thoma uri dzoṱhe dzi pfi khanoni kana dzi na madzina o fhambananaho. Eh dzoṱhe dzi pfi khanoni. Ee. Branch yo thoma i wanala Managa complex. Ee. Behind Caltex. Ee.

So a vho ḓo mbudza afha muyeni washu khezwi nṋe ndi solo ndi khou ṱoḓa u propose kha muthu wanga vhone vha zwi a konadzea uri vha thusadzana na nṋe uri ri lugise ndi khou amba arali maybe ndi khou ṱoḓa uri hafhanoni ṱafulani hu vho na makhanḓela hu vho na maluvha khamusi ndi ḓi hayara na muimbi a nga hayarela na celebrity ya ḓa ya vha i khou imba hanefha. uri vha zwi kone hezwo zwithu kana maybe ndi na birthday vha ya ḓi ḓa vha ri imbela hanefha uri happy birthday zwithu zwa so vha zwi ita so a vha ḓo ri vhudza hafha muyeni washu arali maybe nṋe ndi so ndi ndi tshi khou nyanga ndi khou nyanga u prepose muthu wanga uri vhone vha so ndi a ḓi kona u vha founela kha dza nomboro dze vha vha khou mbudza dzone yange murahu kha musi nda vha nthusa u lugisa vho makhanḓela zwezwi maluvha kha musi ndi nyanga u hayara vho e, muimbi mukene uri a ḓe a imbe hanefha zwi nake zwi vhe romantic vha vha ya kona u nthusa nga zwe zwithu kana nṋe muṋe nthuyo to ḓivhonela eh, hafhanoni khanoni we meet the needs of customer mm. whatever tshine customer yawe a khou ṱoḓa tshone mm. if customer ya amba hu kha ḓi wana tshifhinga mm. we can do whatever okay. the customer wants vha thusadzeana na customer nah. okay so a vha ḓo mbudza arali maybe ndo ndo propose ngoḓa mudzana thi vhadzana vhaṅwe vha hana vhaṅwe vhate Aha, naa vha na counselling ine vha ofara fhano khanoni uri vha ḓi nkhuthadza vho ri hai next time vho zwi ḓo ita kha kha ṱanganedze ṅwana washu hezwo ndi zwone hezwi vho am- vha ambisa muthu wavho kana vho proposa a hana ya uri vha tshi- arali vha tshi khou ṱoḓa counselling ri nga vha wane na muthu ane a nga amba navho a phodza muya wavho vha tshi ṱuwa vha ṱuwa vho takala vho no hangwa na zwa zwoṱhe zwe zwa zwo itea murahu Ee, so hafha fhethu ngoho thi khou vhuya nda vhona na betevho ḽi tshi khou mona monavho hu clean luṅwe fhethu vha tou zwi konisa hani vhone Eh, Canoni ndi khamphani ine yo ina vhashumi vhanzhi nga maanḓa Mm. ina vhashumi vhano vha vho dzi waiter na vhabiki na kitchen ndi uri huṅwe na huṅwe every department ina vhashumi vhayo vhane vha vha khou shuma so hu dzula hu clean ya So a vha ḓo mbudza hafha muyeni washu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hanefha dzi social media eh ri ri vha wanala vha wanalisana hani hanefhaḽa dzi khou amba uri ri vha kwamisa hani you know eh ine zwine zwa vha active zwa zwino ndi WhatsApp mm. Facebook a ithu vha active ngo mm. to ralo mm. so dza phone number dza WhatsApp ndi 082 mm. 934 mm. 1227 mm. 082 mm. 934

so then ha vha- hu na branch yo thoma eh, ine ya wanala managa complex Eh. behind caltex yeah. na iṅwe ya vhuvhili ine ya wanala opposite tavern molo na ye ya vhuraru ine ya wanala venḓa office park pep road Mm. Mm. ro livhuwa nga maanḓa muyeni washu e na drink yanga yo no fhela cocktail ya heyi cocktail i khou ḓifha nga maanḓa mani ro livhuwa nga maanḓa vho kona u ri joina ro vha navho um ha nṋe ndo farea zwavhuḓi vhoti a hu na complain iwo